Ashamaa harka fuuni hordoftoota baazii TV Entertainment Channel. Namichaatu beeyta gaafa sirna wayyaanee isaan keessatti iddoo waraanaa keessatti namni hedduu tokko namni keenya kun dhiibamaa ture cinqamaatis ture. Kana namtichi tokko mala baasee achi keessaa bahee karaa ittiin fala bilisummaa barbaadu irratti argachuudhaaf mala tokko dhaawatee mala tokko dhaawatee ture. Eegasii achi keessatti nama gartee miidhama qabu nama fakkeenyaaf lola irratti dhawame nama bifa adda addaatiin miidhame tokko tokko boordii waan jedhamu jira boordii san barreessanii fi achi keessaa baha. Kana namtichi mala baasee kufe jechuudha. Namtichi ni kufe gisee gaamma deemeeti bakka ani bakka harkina cabe jeeti bakka harka qabatee dide bakka fayyuu dide ol oofan achi oofan akkuma geessan Dide inni. Dide. Waa hunda ni gaafatan, waa hunda ni gaafatan. Inni bakka harkisaa sirraan bu'u akkanumatti ta'a bakka. Hmm? Harkisaa qabatee tuma deemaa ani. Hanaga amma waltajjii yaamanii bakka nama kana jechuun miseensonni raa miseensonni tuuta sanii eh, itti mirkaneessaniiti egaa akka inni kun gartee harkisaatis eh, fayyaa hin qabne akka inni kun gartee diina dura dhaabachuu hin dandeenye mirga eegamee kanaa'ee booda namicha saniif boordiin silaa barreeffama jechuudha. Amma kana egaa walitti qabanii tuuta bakka jiru irraa walii yaamanii teessanii mari'achiisu seenan jechuudha. Akkasitti tuunni isarra mari'atee harkisaa akkanuma ol qaba qaqqaba harkisaa bakka guutuu akka illee inni asirraa buufatu jechuudha. Kunoo deemaan maaliif karaan heyyamaan yoo heyyamaan deemes heyyamni hin jiru Yoo akkanaati as keessatti lolan fadhi yoo jees lolliin isaaniis heyyamni jiru fallii inni qabu akka harkumasaa kana qofa dideetuma mala baafatee achi keessaa ba'uu ture. Achirraa fuudhaniiti doktoroota gurguddoo geessan amma doktoroota jijjiiroo akka biyya sanii jechuudha biyya Itoophiyaa sanitti fuudhanii geessanii amma gaa doktoroonni gamaa gamaa baay'ee qorachuu eegale. Doktoroonni qorachuu eegalanii kana gaa mee harka kee akkam ture maal maal jedhanii gaafatan. Harka kee si dalaga moo si hin dalagu bakka na dhukkuba kan as keessaa hin ba'u fadhaa majaan inni ani bakka eh, na dhukkuba majaan achirraa haa eegaa doktortichi tokko ka'ee shorra haayilii qaba mee akkamsi ture hogguu duraa akkamsi tureeti amma akkamsi jira jeen hogguu duraa akkana tureeti naaf diriirfama ture amma garuu akkana jeen akkasitti eh, Namni mara baasu hin dhabamu. Tana agartee akkamatti qisha shaayatanii fi baazoo tube entertainment channel subscribe nuuf godhaadha. Likes nuuf godhaa, shares nuuf godhaadha. Obboleeyyan keenya hunda biraan nuuf gayaadha. Yaada qabdaniif ammoo komentii jalatti baazoo tube yaada akkana qabna jettanii yoo nu barreessitan an obboleessa keessan hoggusmaan yaada kiyya isinirraa fuudhee waan san hojiirra oolchaa gara fuulduraatti waan akka eh, diraamaalee garaa garaa viidiyoolee garaa garaa waan hojjennee hedduu takka eh, gartee asirratti darbuuf teenyuuf kan karoora keessa galchine jechuu kiyya ammaa illee ammallee harkarraa waa hedduu harkaa qabna akkasitti Wanni viidiyoo nuti galakkisne akka isin bira geessuuf hatattamaan akka isin bira geessuuf sabiskiraayib eega gootanii booda bilbila achirra gartee waan achi baate raachii kurfoo teessu san gad tuyxanii ool akka isin jettutti isin sanni tuyxanii akkasitti viidiyoo nuti asirraa galakkisne hatattamatti isin bira geessi jechuudha obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo ilmaan oromoodha. Baazoo Tuub Intarteeyimenti chaanaal jettanii Baazoo Baazoo Baazoo Tuub jettanii itti barreeffatanii YouTube keessanitti viidiyoo nuti galakkisnu viidiyoo nuti gartee sheer goonu hundi akka isin bira geessutti laayikii gootanii sheer gootanii sabiskiraayibiin bashbashni gootanii waan gaarii akka nurraa barattan abdiin isinirraa qaba har'a viidiyoo hanqan waan isin waraabee fuulduratti immoo waa hedduu waan waraabuuf na hordofaa na hordofaa na bareessa keessan baasir jamaaliin jaama.